اے پٹکا سر دا کڄ ہوندے پا پٹکا لاج رکھیندی ہے۔ اے پٹکا سر دا کڄ ہوندے پا پٹکا لاج رکھیندی ہے ٻدھ پٹکا ایں ول پٹکے دی دل نال سنڄاݨ کریندی ہے۔ بدھ پٹکائی ول پٹکے دی دل نال سنڄاݨ کریندی ہے پڄ پڳ پوختی ذمہ واری دی پڳ پوختی ذمہ واری ہے جاں کٹ وچ پڳ ٻدھویندی ہے جݙاں منصف اپݨی محنت دا کہیں میل اچ کھلدا راز ہوندے دستار استاد پویندے ہن دستار وݙا اعزاز ہوندے۔ اور سر پڳ دا سونہاں ہوندا ہے سر ساہ دے نال سلامت ہے سر پڳ دا سونہاں ہوندا ہے سر ساہ دے نال سلامت ہے اونویں مونجھ دی سردی موج اچ ہے تیݙی تانگھ دی شال سلامت ہے ہن بھاگ بھلیرے او توڑی جے تئیں بھئیوال سلامت ہے شالا منصف خانہ جھوک وسی تیڈی جھوک دا مال سلامت ہے او رکھ رکھ تے تانگھاں نکھڑیں دیاں ڈینہہ شام دے پاسے ڈھلدا پئے رکھ رکھ تے تانگھاں نکھڑیں دیاں ڈینہہ شام دے پاسے ڈھلدا پئے۔ پی پی تے خون حیاتی دا ہک ہجر دا دیہہ پلدا پئے اے اج دا نئیں ہک مد کولوں میں نال تماشا چلدا پئے کڈاں ولسے منصف سدھ کینی نت سنڑدی ہاں اج ولدا پئے اور مہربانی سی رکھ حوصلہ پیر نہ روک اپنے جیڑھا ٹر پوندے پندھ کر ویندے۔ رکھ حوصلہ پیر نہ روک اپݨے جیڑھا ٹر پوندے پندھ کر ویندے کر جرات جوانی ساتھ ݙیسی مایوس تاں بازی ہر ویندے کہیں ٻݙدے شخص کوں آکھے کئی ہݨ تر رہیں تر رہیں تر ویندے کئی منصف گھر نی رہ سگدا کئی ہر دل وچ کر گھر ویندا۔ مہربانی سی ہن وقت ہئی وقت کوں ڈیکھ تے ٹر بے وقتا وقتی رل ویندے ہن وقت ہئی وقت کوں ڈیکھ تے ٹر بے وقتا وقتی رل ویندے رل ویندے راہ دا ککھ بن تے کائنات اچ تھی بے مل ویندے ہر تارے دا رنگ اپݨا ہے مرشد ہر تارے دا رنگ اپݨا ہے رنگ دار کئی زیادہ ہل ویندے کئی منصف دل توں نئیں لہندا کئی بھلدا بھلدا بھل کئی منصف دل توں نئیں لہندا کئی بھلدا بھلدا بھل ویندے مرشد تہاݙی نظر میݙی مونجھ مریدݨ تیݙی ہے ݙینہہ رات خیال اچ توں ہوندی میݙی مونجھ مریدݨ تیݙی ہے ݙینہہ رات خیال اچ توں ہوندی کیا پچھدیں حال احوال میݙے میݙے ہر ہک حال اچ توں ہوندی ہر حال دی حالت مونجھ تیݙی ہر بھلدی بھال اچ توں ہوندی۔ میݙی سلجھی ڳالھ دا توں منصف میݙی وپھلی ڳالھ اچ توں ہوندیں واہ واہ واہ میݙی سلجھی ڳالھ دا توں منصف میݙی وپھلی ڳالھ اچ توں ہوندیں اور من بھاندی تیݙی روہی تے روح رل ڳئے رول فقیریں دا آہا من بھاندی تیݙی روہی تے۔ روح رل ڳے رول فقیریں دا۔ ساہ سودھے سرت سنبھال اچ ہیں۔ مل پوسی ڈھول فقیریں دا۔ ہن ترٹیاں ٹھیکریاں کاسے دیاں۔ نہ گودڑ پھول فقیریں دا۔ تیݙے قدمیں منصف جا گھنسوں۔ اے لکھ رکھ ٻول فقیریں دا۔ تیݙے قدمیں منصف جا گھنسوں۔ اے لکھ رکھ ٻول فقیریں دا۔ جو اݨ سونہاں او سونہاں نکھتے ظفر چاہندے اسیں تہاݙی نظر اݨ سونہاں او سونہاں نکھتے سونہاں ول اݨ سونہاں نکھتے میݙی سوچ پچھوں تے رہ ڳئی منصف وقت اڳونہاں نکھتے